Tandaro, musha wechokwadi uriko kudenga kumusoro. Ini ndiwo shoko randiri kunzwa ishe vachindimanika naro. E, ndinoziva kuti harisi shoko riri popular. Ishoko rinoda kuti vanhu vataurirwe zvedenga zvenyika ino zvinovafadza zvavanoda kunzwa zvichida zvaanozonzwa mangwana kuti ndege yako yaita zvaanozonzwa mangwana kuti basa riye rawaitsvaga raita zvaanonzwa kuda kuti mota iya yawaida yauya ini mwari vari kutondiisa parumana nzombe kuti ndiparidze kuti kune kunoendwa tapedza izvi tapedza zvese zvatiri kuita izvi kune kunoendwa ndorwendo rwandiri kunzi namwari ndirambe ndichiparidza svondo rakapera takataura nenyaya yemuchinjikwa the power of the cross tikataura kuti usave mhandu yemuchinjikwa do not be an enemy of the cross kuva enemy of the cross is to go against what christ has died for asi inyaya dzekuti dzimwe nguva hatinyanye kuita pay attention to it nekuti tinenge tichifunga kuti hazvina nematuro asi zvine maturo nekuti kwatichaenda tabva pano panyika ndokwatichanorarama nekusingaperi hama dzedu dzakafa 200 2000 years hatinadzo dzakaenda hatinavo ndokwavakanogara ikoko isu tiri pano tichatotevera kwavakaenda ikoko asi zvinodhipenda kuti tiri kutevera kugehena here kana kuti tiri kutevera kudenga don't be an enemy of the cross the power of the cross our lord jesus christ came to die for you and me on the cross to, ab to, to, to abolish the law yaitidzvinyirira hanzi kufa kwaishe jesu kristu kwakabvisa mabarriers ataidaidzwa po akataura kusvondo rakapera kuti ainzi imbwa mabarriers eruvengo jesus destroyed those walls of hostility kana uchine ruvengo mwoyo mako uri mhandu yemuchinjikwa kana uchiri kuona kusiyana pane mumwe munhu uri mhandu yemuchinjikwa kana uchisingarakidze rudo rwakarakidzwa najesu rwokusvika kutiparadzira pamuchinjikwa uri mhandu yemuchinjikwa That's all the sermon was saying. Kugadzira rwendo rwedenga ngatifambei in alignment with our Christ kuti vakafira chii ishe wedu Jesu Kristu pamuchinjikwa vakafira kuti zvapera it is finished kusarudzwa kuya kwokunzi tirimbwa kwakapera kusarudzwa kuya kwokunzi hatina kukodzera kunzi tiri vedenga kwakapera ndozvainzi nashe wedu pamuchinjikwa it is finished kuvengana kuya kwakapera saka ini tiri kuti mwari vari kundituma kuti tifambe neshoko remuchinjikwa tifambe neshoko reupenyu rinozotisvitsa pazambuko rendarama rekupedzisira patinonzwa kunyange tichiimba nguva yakanakisisa yoku kurumbidza kanzi kana tadzoredzaniswa pano pava pasi kudenga kumusoro tigozosangana naivavo vakakwanisa zvavo kana takunda tichazoonana takanzwa svondo rakapera pamberi tichitaura nyaya yevana veisraeri vari kubuda kubva muegypt vari kuendeswa kunyika ichipikirwa kukenani asi tiri kunzwa kuti kubuda kwavari kuita haisi nyore kune zhowe zhowe they are fighting they are throwing tantrums patine topic yedu imwe yatakati exodus kogochi gochi yekuegypt im being tempted kuti nditi semon ino futi kogochi gochi yekuegypt part two but ine zita rayo randinaro but still its part two of gochi gochi yekuegypt zita resemon ino yandiri kutaura yezvino rinonzi kibroth hatava haleluya kibroth hatafa robva yanzi rega kusumudza hasha dzamwari mwari vakaita tolerant vakaita patient nemhuri yeisraeri uchibuda muutapwa vainzi budai munyika mamugere umu mune utapwa asi toda kuti mugare muuranda ndikuda kunokupai nyika yamunonogara but hii it fell on deaf ears ndinotaura kuti rwendo rwevana veegypt nderwedu rwakafanana nespiritual jeni yedu patinobviswa muuranda hwekusungwa nezvitadzo nekuipa kwenyika ino tichiendeswa kuumambo hwedenga ishe wedu jesu kristu ndiye mozisi ari kubvisa vana veisraeri mozisi akabvisa vana veisraeri physically from egypt jesus is taking us spiritually from this land of bondage this uh, spiritual egypt to take us into the uh, spiritual canaan inova nzvimbo yatinotarisira kuti anogara nekusingaperi saka tiri kunzwa vana veisraeri vakachema vakaita matantrums vakati watibvisirei kwataidya magaka watibvisirei kwataidya letisi watibvisirei kwataidya makanyanisi kwataidya malemoni kwataigocha madiro nyama poto dzaigara dzakazara kwa ndonyaya iri kuenderera mberi nhasi futi haleluya tiri kuenderera mberi nenyaya yevana veisraeri kuti vakabuda muijipiti tikatarisa paexodus chapter 12 vese 31 ndopanotanga rwendo rwavo rwekubuda kubva muijipiti faro nevanhu vake varohwa ne10 plugs yekupedzisira plug yakanga iri yekuuraya matangwe ikarwadza faro ikamubata pamwongo akati moses nevanhu vako budai endai handidi kukuonai hamba tinoona vana veisraeri vabuda vabviswa mukukanyiswa zvidhinha neuswa vabvisa kumatask masters aya aivatambudza asi vari kucheuka kumashure vachitaura kuti task master wangu was ball pane kuti ndiburitswe muegypt mandaidya nyama chavaida kusarira muegypt igochigochi ndoo iripo nanhasi yandiri kunzwa tichiverenga nhasi tiri kuona magwaro edu atiri kuverenga ari kubva kuna numbers chapter 11 ukangotanga kuverenga numbers chapter 11 from verse 1 to 5 iri kubva yakuudza macomplains this is two years later or more vabuda muegypt unofunga kuti vatokanganwa asi vari kuramba vachiti muegypt taidya magaka muegypt taidya malemoni muegypt taidya maorenji ah, poto dzenyama dzaigara dzakazara iri fishi here waisarudza yaunoda tilapiya chii chaunoda muramba waidya zvaunoda zviri kutaurwa munzeve dzaa dzamosisi moses is the one who is taking them moses ari kushungurudzwa nevana veisraeri vari kuita madimikira kuti onei zvatiri kudya zvimana zvacho zvisiri vapuwa mana asi mana was not enough saka tanzwa kuti vana veisraeri vachibuda muegypti mu, mu tikatarisa kuna exodus chapter 12 verse uh, 31 vaburitswa muegypt asi tinonzwa kuna exodus chapter 13 um, pa 17 mwari vanotaura kuti havana kuda kuvaendesa nenzira iri shota vakavatora vakavaendesa nemuwilderness vanga vaine chikonzero chavo nekuti vaiziva kuti vakaenda nenzira iri shota vana veisraeri havaizoona nokunzwa mwari mwari anovaendesa nemuisraeri kunyange newe hama yangu hatina here upenyu hwedu watinonzwa kuti ko mwari why did god take me through this hard hard root mwari vakadii kungondidai mwari vanotiendesa nemuwilderness dzikazhinji kuti vateste kutenda kwedu kuti vatsvage kuti rutendo rwedu rwumirepi kuti vaone kuti tinovimbanani munguva yekutambudzika vana mwari vaendesa vana veisraeri through the wilderness havana kuvasiya vari vega mwari vaivatungamirira mushongwe yegore vaizobatidza moto mushongwe yegore vachivarakidza nzira kunyange masikati mwari vakanga vainavo vari mugore havana kumbosiya vana veijipti vachifamba vega saka vari kuyeuchidza vana veisrael veegypt kuti ndinemi handikusiyei the presence of god its a powerful word of god which is present with you asi vana veisraeri vakanga vasingatonzwi izwi ramwari chavainzwa vainzwa gochigochi ichivadaidza uku vainzwa nyama ichivadaidza ivakanga vasiya kuegypti vainzwa magadheni avo akanga asiya makuyukamba achivadaidza izwi ramwari ari kuvapa protection kuti budai muuranda izvi hausiriwo upenyu hwandakakugadzirirai havasi kurinzwa vari kuda kuramba vachifamba vachingorangarira kuti mozisi takasiya matilapia tawo tayanika fishi dzedu yezvino ndofunga dzatodyiwa nemakonye and weare talking of two years later fishi dzanganga dzatoparadzwa nemakonye saka vari kufamba vasvika paredc tiri kuna exodus pachapter 13 futi pakari 21 tinonzwa mwari achivavhurira nzira pared sea mumvura mvura inodivhaida yoita madziro vobata madziro vopfuura padryland zvekuti dai yanga iri nguva ino yemaselfi zvichida vanga vakadai vakatorwa maselfi vaina moses vachizvirakidza kuti tarisa mwari watinonamata nokuti pane imwe nguva zvichidai vaitoshamiswa kuti zveshuwa mwari uya anozviita mwari aizvirakidza kuti ndikuda kukuendesai nenzira dzakaoma kuti kana ndokuvhurirai nzira pared sea mugoziva kuti ndiri mwari haleluya mwari vane rudo hazvisirizvo zvega tikaenda kumberi ku16 uko exodus 16 vanochema hee tasuwa chingwa hee tazosuwa chi mwari vanonaisa mana vonaisa mana inobva kudenga kumusoro asi mwari vaiziva kuti shoko ravo neuvepo hwavo mukati mevana veisraeri was enough nekuti tinonzwa kunyange jesu vachitaura kuna matthew chapter 4 vhesi 4 vaiendeswa mugwenga nasatani vanotaura kuti man does not live on bread alone but on the word of god vana veisraeri vakanga vaina iye mwari wacho asi havana kuda kugutswa nazvo vaida kugutsa dumbu ravo dumbu rakanga riri pamberi kuvana veisraeri mwari vakati ndokuna israi mana modya zvenyu mana moguta vabva ipapo vana veisraeri havana kuguta nazvo tinonzwa kuna exodus 17 vaakukomplena kuti hatina mvura tiri kuda mvura taakufa nenyota mozisi anorayirwa nashe kuti enda unorova dombo iri uburitse mvura mudombo iri mvura inobuda vana veisraeri vonwa hongu mvura ndoo shoko reupenyu ndoo jesu vanotaura kuti am the living water vachitaura nemudzimai wesamariya vachitaura kuna john chapter 4 kuya vachitaura nomudzimai wesamariya kuti only if you knew that im the living water vanopiwa mvura vana veisraeri asi vanoramba vachikomplaina vachifamba kwandaverenga kuna numbers kwatiri kutaura nezvako nhasi kwatataura kuti topiki yedu inonzi kibroth hadzafa usatsamwise mwari iwe usasumudze hasha dzamwari tiri kunzwa vana veisraeri vaye vatanga zvakare ah nyama poto dzenyama uku kuisraeri uku taidya madiro fishi taiita sharaude taidya zvataida taidya mapoloni taidya hamu tarisa mugwenga maotisvitsa hamuna chirimo yezvino tava nemakore nemakore isingati vakachemera nyama asi mwari vari pamberi pavo the presence of god was there hama yangu halleluya uri kuda kutadza kuona denga here nekuchemera nyama mwari vari kutaura kuti you know what i've heard enough of these people kibrother atafa kibrother atafa ndo nyaya yatiri kufamba nayo nhasi mwari vari kutaura kuti saka munofunga zveshuwa kuti ndingatadzi kukutambidzai nyama vana veisraeri uvepo hwangu is it not enough for you people to see kuti youare walking with me hapana anozofa nenzara kana ini ndiripo hanzi vakaramba vachizhamba ndokubva zvanzi namwari kuna mozisi tarira uone ndidaidza vana veisraeri uvataurire kuti inini am not a god wenzara am god of provisions zvese nyika nokuzara kwayo ndekwangu chivaudza kuti ndichavapa nyama vana veisraeri ava ndichavapa nyama kana ndavapa nyama handisi kuvapa nyama yeone day handisi kuvapa yetwo days handisi kuvapa yeone week asi kuvapa yemazuva mashoma vachadya nyama mwedzi wese namozisi akashama akati ha saka nyama yemuri kutaura kuti vanodya iyi inobva kupi nhai tenzi wangu nekuti muwandiro wavakaita uyu nyama iyoyi vanodya ichibva kupi yakawanda kudaro yekudya one month vachidya madiro kusvika vaguta mwoyo yavo yamira hanzi uchadya nyama usvika mwoyo wamira hanzi vadya nyama mwoyo wasvika mwoyo wamira mosisi akati hazvigoni mwari inobva kupi mwari vakataura kuti unofunga kuti ruoko rwangu rwakapfupika zvekutadza kukutambidza zvandinoshuvira ndopandiri kunzwa hasha dzamwari dzakasumuka ipapo mwari vari kunzi vakaunza zviuta zviuta zvikasvikovhara kembi yevana veisraeri vakaenda vakanonhonga zviuta hanzi vamwe vakayanika kani vamwe vakagocha hanzi haa vakaona gochi gochi yekuijipti yayakwana nokuti vakanga vari vanhu vaifamba by sight not by faith tinonzwa kunyange paul achinyora kuti we walk by faith not by sight saka vana veisraeri vaifamba by sight not by faith nokuti vaida zvinogutsa maziso nezvinogutsa dumbu ravo vakanga vachingofunga nyama mwari vakati right ndoda kupai nyama kuna numbers kwatiri kutaura kuna 11 mwari vakavaunzira zviuta ndokubva zvati farara vakanhonga zviuta vakagocha vakadini pane nyaya iri kundinakidza ndaseka ndichiiverenga ndichiverenga kuna numbers 11 kubva pa31 kusvika pa34 hanzi nyama yezvihuta ichiri mumazino mavo ah, haleluya nyama yezvihuta ichiri mumazino mavo hasha dzamwari dzakaburuka hanzi mwari vakatumira denda eplagi yakavauraya ikava rakasha ikavapedza pakasara makuva ekunzi vaya vekuda nyama vekukara nyama venhomba yenyama pakaitwa makuva enhomba yenyama haleluya nzvimbo iyoyo yakafira vanhu ivavo ndoinonzi kibroth hatafa aleluya kibroth hatafa hauna here hama yangu kibroth hatafa mukati meupenyu hwako kuti une zvaunopaka kuti dai mwari vandiitira kunze kwokunge ivo mwari vacho vauya mukati meupenyu hwako uri kuchemera nyama kuti dai poto yangu yazara nenyama uri kuchemera zvenyika kuti mwari ndiri kuda zvenyika handisi kuda imi vana veisraeri vaiona mwari pamberi pavo vana veisraeri vaifamba namwari nguva dzese vana veisraeri vaiona the presence of god but that was not enough for them vakaramba vachichemera zvenyama zvinopera vakaramba vachichemera zvedumbu zvinoparara vakachemera nyama vari mugwenga mwari vakataura ndokupai zviuta hanzi zviuti hazvisati zvapera nyama ichiri muna mazino vasati vatanga kutokonya kuti maita henyu mwari nhasi tazoidya tikaguta hanzi ichiri mumazino denda rakauya rikarswo rakasha regai ndiverenge munzwe kunakidza kwazvandiita ndichiverenga hanzi mwari vari kutaura kuti unofunga kuti ruoko rwangu rwakapfupika asi kana ndakupa nyama iyi usati wapedza kuizeya uchafa iri mudumbu haleluya

Mwari vari kutaura kuti ndatora mwanakomana wangu kuti auye kuzofira pamuchi ini mwari ndauya panyika ndauya kuzofamba nemi vana veisraeri but thats not enough ndasafa pamuchinjikwa ndakuchemerai nokuti vakafa pamuchinjikwa ndimwari kuti zvitadzo zvenyu zviregererwe ndiri kutaura kuti it is finished it is not enough ndakuvhurira nzira paredc kuti ugopfuura ugoona simba rangu redc yashama ukafamba padryland ukabata madziro eredc emvura uchiona kuti iri imvura asi haisi kukutotesa nokuti ndiri mwari ukachemera mvura ndikaburitsa mvura padombo ndikakupa mvura ukanwa ukasvika pamara ukanzwa mvura ichivava ndikarayira mozisi kuti chinja mvura yepamara iyi igotapira vana vangu vanwe ukanwa nhasi uno uri kuchemera nyama you can't even see my presence ndakupa nyama yezvihuta ndakupa nyama yezvihuta kuti udye asi nyama iyoyi usati wapedza kuitsenga nyama iyoyi uchange waguva uchange une guva rakanyorwa kunzi vaye vekufanira kuda nyama kwete vaye vekufanira kuda mwari haleluya kibroth hatafa hanzi kwakaita makuva evanhu vakachemera nyama kwete kuchemera mwari hama yangu tinozovepi kana tsuri yorira nhasi kana tiri vanhu vanochemera zvenyama tinochemera zvemaziso nyika iri kutifurira kuti ngatichemerei zvakawanda zvenyama the more the better tiri kunzwa vamwe vachiuraya kunyange nevana kumusha kwedu kwamuka mweya mweya wekuparadza mweya yevana nekuda kwokuti munhu ari kuda unoita storo mweya wekuparadza mweya yevana nokuti munhu ari kuda motikari mweya yekuparadza mweya yevana nokuti munhu afunga kuti nyika ndo ichamupembedza asi tiri kukanganwa kuti zuva rekusvika rekutongwa richasvika rokuti ndichabva pane ino nyika soro yandaurayira mwana wemunhu yaparara hai brota hadzafa yauya nenzira yakaoma mukati meupenyu hwako hanzi kune makuva akasiyiwa pahibroth hadzafa akanga achemera nyama kwete kuchemera mwari nhasi hama yangu nyaya yako iri papi mwari vari kutaura kuti unozovepi kana tsuri yorira ndakubvisa munzvimbo yeegypt its enough for you to celebrate kuti makanaka mwari mazvita mandibvisa muuranda asi uri kuchemera kudzokera muuranda nekuti kune poto yeskew yawakasiya iri pamoto uri kuchemera kudzokera muuranda nokuti kune magaka wakasiya ariko nhasi uno ndikuda kukurakidza kuti kunyange nemugwenga kana ichida kuti udye nyama unodya nyama nokuti mwari havaende kunotsvaga bhucha mene vanogadzira bhucha vokupa bhucha asi mubhucha imomo vari kutaura kuti uchadya uineni here kana riri bhucha chete rauri kuda maprovisions angu ndinokupa asi uchatya uchafa wakaabata mumaoko anzi vakafa vachitsenga nyama yezvihuta vari mugwenga vana veisraeri vakanga vachemera nyama mwari akavapa asi mwari vakamutsa denda rikavaparadza panotoone nzvimbo kibrotha atafa hauna here kibrotha atafa mukati meupenyu hwako yekuti panotaurwa shoko ramwari benyu hari kuitire sensi chauri kutsvaga nekupembedza kutsvaga zvenyika chauri kupamba tsvaga nekupembedza kutsvaga zvenyama zvekuti kana wofamba vanhu vagokusaluta kuti vaya vemari yakawanda vaya vekuita zvakati asi zvese izvi zvichapera nezuva rekupedzisira uchapinda mukofini uri wega nezuva rekupedzisira dzimba dzawainadzo dzichasara nezuva rekupedzisira zvese zvawainazvo zvawaidirwa nenyika zvinopera nyika igosara yozvirwira iwe usisipo akidrot atafa atafa akibroth atafa ndoichatibatsa munhu wahama yangu neni newe kuti nezuva rekupedzisira ngatirege kuchemera zvenyika zuva rekupedzisira tirege kumutsa hasha dzamwari nekuti mwari vakataura kuti this is enough enough is enough vana veisraeri munozoona sei kuti ndiri mwari anokudai ihave chosen you among the rest jesus says to, to john in john chapter 15 16 i have chosen you you haven't chosen me mwari vakasarudza vana veisraeri kuti ndakusarudzai ndikakunyururai is that not love enough ndakunyururai ndiri kufamba nemi im providing for you all the way saka kana tichinzwa kunyange nemunamato waishe wedu jesu kristu unonamata zvinhu zvinofanirwa kunge zvichiitwa muupenyu jesu vakadzidzisa vadzidzi vavo kuti ndo munamato wamunonamata tipeiwo nhasi kudya kwedu kwamazuva namazuva ndokuri kupuwa namwari kuvana veisraeri vachifamba mugwenga asi vana veisraeri vari kuti its not enough mwari tiri kuda nyama mwari vaunza zviuta asi zviuta hanzi nyama yezviuta vafa nyama yezviuta iri mukanwa mavo vafa nyama yezviuta yakanamira mumazino kune makuva akanzi kibrothatav haleluya richanyorwa kunzi iguva rako hamengo kibroth hatafa kibroth hatafa anzi those who craved those who craved for meat hatisirisu here munyika ino hama yangu mekuti tiri kukanganwa kuti musi wakupedzisira zvese zvichasara nyama yakasara yakadaro vachifa vachirovererwa nhasi ishe wedu vakafira pamuchinjiko mwari vari kutaura is it not enough kuti mwanakomana wangu akafira iwewe is that not enough is that not enough kuti ndakakusika uri zvauri i paid attention to who you are une zvese zvauinazvo ropa riri mauri rinozviregulator asi mwari vari kutaura kuti hazvina here kukwana kibrothe atafa kibrothe atafa be careful tichaita makuva enyama kwete makuva e-, ekufira e ishe wedu jesu kristu pamuchinjikwa tinozovepi kana tsuriyorira nyaya ndeyako nyaya ndeyangu ngatityei kutadzira mwari ngatityei kusumudza hasha dzamwari ndati inonzi kibroth hatafa kibroth hatafa iri kutaura kuti ngatichinjei maitiro nekuti kuchaita guva renyama kuchaita guva remagaka kuchaita guva rekuda motikari dai mwari vatibatsira kuti tiazova ivavo vasingaone mwari musituation yedu asi tichiona zvenyika nezvenyama mwari vane vana veisraeri vari kuvapa mubvuri munguva yekupisa vari kuvapa mubvuri munguva yekutonhora vari kuvapa mubvuri munguva yezvese asi vari kuti hazvina kukwana mwari wangu ndiwo here hama yangu ndiwo here hama yangu usiri kuona kukwana kwamwari pauri chao kuti mwari vanzi vakwana pauri vanofanirwa kuzadza homwe yako nemari mwari vakwana pauri vanofanirwa kuzadza homwe garaji rako nemotikari mwari vakataura kuti chakupa inyama asi hamuzoioni kuora kwayo vakafa nyama iri mukanwa chii chatinoshuvira hama yangu ukama namwari here kana kuti ukama nenyika nokuti nyika ichaparara ichasara nero zuva pamibvunzo muimba anotaura kuchanzwikwa zvose zvakaitiwa wakachemera nyama here kana kuti wakachemera denga kibroth hatafa food for thought ndinoziva kuti dzakadai meseji idzi hadzinyanye kuteererwa dzinoteererwa its receive your money receive your car receive but zvese zvichapera zvinopera musha wechokwadi uriko kudenga kumusoro hama yangu tinozovepi kana tsuriyorira dai mwari vatibatsira dai mwari vatigonesa kuti tione uvepo hwavo muimba anotaura kuti uvepo hwamwari huri pano hwouya nemumasaisai mwari varipo vari kuvhura nzira vana veisraeri vachifamba vari kuburitsa mvura padombo vari kunayisa chingwa vari kuita zvese kurakidza kuti ndinemi i will never abandon you but all that is not enough vaita zvekutsvagira mwari mhosva yezvinoda kuda kuti nyama yacho anoiwana kupi ndo zvatsamwisa mwari what do you think god cannot provide for you ukavimba navo mwari vari kutaura kuti tanga waita ukama neni ugoona kuti ndingakushotese here nekuti matthew anotaura zvakanaka 633 seek ye first the kingdom of heaven and its righteousness and everything shall be given unto you ndingakunyima here kibroth hatafa tichafa nyama iri mukanwa hama yangu asi kwatinoenda kwacho tinoziva here kuti tinonogara pai tichenjere kuita homeless nekuti jesu vanotaura kuti i am the way the truth and the life iwewe kana usina ukama nashe you will never know the way you will never know the truth and you will never know life the journey yevana veisraeri iri kufananidzwa nesu jesus is the way taking us to canaan we have to follow him wholeheartedly tikada kufunga nyama yatakasiya kumashure tiri kunzwa mwari vasumudza hasha kuti unofunga kuti zveshuwa ndingakunyime nyama ini ndakambokusika wakadai fearfully and wonderfully made ndagona kukubvisa mumaoko afaro ndakuchachura ndikakuisapo ndokutadza kukupa nyama tichenjere kusumudza hasha dzamwari seek ye first the kingdom of heaven and its righteousness and everything else shall be given unto you dai taziva kuti mwari haisi mbeveve haisi matsi mwari ndimwari vanonzwa mwari vanoziva but because god is not a place of men vakaparadza vana veisraeri pakaiswa makuva vaya vakafira kuda nyama craving for things of the world craving for things of this world zvinoparara zvinopera mwari vari kuti itai mushe uvepo hwangu hauna kuhuona here muupenyu hwako ndakakuyambutsa mazambuko ndikakukrosesa mared sea ndikataura kuti maijipita muri kuona ayo hamusi kuzvaaonazve asi kwauri kwandiri hazvina kukwanira to you thats not enough tinozoda mwari kana imba dzedu dzazara nefenicha dzazara nemotikari taakunzi a vaya vemari that kune vaenda out of the way vaakuuraya vana vasina mhosva vachinzi muropa remwana mune mari tiri kunzi muropa rajesu mune upenyu muropa rajesu mune simba muropa rajesu ndo vanopa vanhu nokuti vanoti nyika nokuzara kwayo ndekwangu im preaching this with a bit of emotion tiri kurasa salvation we are throwing away our salvation mwari vari pedyo nesu asi tiri kuti aiwa mwari imi endai kusaidhi tipei nyama we want things of this world and not you lord kana tazvinzwa tabatikana ngatiendei pakunyengetera kuti mwari vatibatsire tigofamba ticherechedza uvepo hwamwari than kucherechedza kuvepo kwepoto yenyama yekuijipita ngatinamati baba muri kudenga kumusoro tinokutendai neshoko ramunotipa nguva nenguva zuva nezuva kuti tinorasa nzira dzenyu mwari tichiteera nzira dzakaipa tichitsvaka zvenyika ino jehovha takararama upenyu hwedu nenzira ine yatinoda mwari nzira inokuzvidzai mwari wokururama takazviraramira tisingafunge kuti imi musiki wedu munonzwa sei neupenyu huno asi nhasi tadzoka ishe pamberi penyu ndadzoka jehovha kuti ndiregererei zvandakakutadzirai ndakabata zvinosemesa ndikabata zvinonyadzisa asi kuburikidza naishe wangu jesu kristu makandiitira zvandisingagone kuzviitira ini mwari handaigona mwari kuzvifira kuti ndiwane rusununguko asi makandirakidza baba ndichararama upenyu hwangu nemi nguva dzose ndigoita zvamunoda nguva dzose ndigogara mamuri nguva nenguva zuva nezuva kubva zvino nokusingaperi amen and amen